Keti Lai Channel a zohmi vialte nan za kan tlaih hna. Zarhkhat chung thawngpang thar. A reltu suimen, thawngpang thar tlangpi, Lai Autonomous District Council a ṭamkua nak i MDC pakua hna cu zumhumnak biakamter in executive member ah laklaw an si. Pu Vizir Sang Chief Executive Member Lai Autonomous District Council nih executive members hna tinvo phawt. Pu Sin Aung Hlaing cu Minister of State nih LADC executive member le officer pawl hna bia a cah. Lairam media group Lawngtlai kum thonghnih le hleili in thonghnih le hleiruk chung hruaitu ding thim a si. Thawngpang thar fiangfai deuh in Lai Autonomous District Council a ṭamkuanak i MDC pakua hna cu zum umnak biakamtar in executive member ah lakluh an si. February nili zinglei suimilam hleikhat ah khan LADC Conference Hall Lawngtlai ah Members of District Council a simi minung pakua hna cu Pu R. Lalsangluai Additional Deputy Commissioner Lawngtlai District nih zumhumnak bia Laiholh tein hiti bantukin kei hi Lai Autonomous District Council Executive Member ding i ruat ka si bantukin India upadi hi zumhawktlak tein zumh le zul ding le rianṭuan ding paoh, Indiaram fehnak ding le i pumkhatnak dingin upadi bantukin aho lak zongah zumhawktlak te le teihmanthlu te le ṭihphannak maw dawtnak le thleidannak um loin rian ka ṭuan lai tiah Bawipa min bochan in bia ka kam tiah bia a kamter hna i executive member caah a laklawh hna.

Teo Sisang bialtu, aa lal ngai lo Diltlang South bialtu le Tizakung Vambu bialtu an si. Lai Autonomous District Council a ṭamkuanak kal lio ahhin Chief Executive Member a rak simi Pu Si Ngun Lian Cung cu Member of Legislative Assembly ah thim tlin a si caah MDC a sinak in a bang i cucaah cun Pu Vizir Sang Paithar bialtu cu CEM caah laklaw ṭhan a si pinah executive member hna zong a thar in lak nolh an sinak cu a si. SSME Sonlawngtlai District nih siangngakchia cawn ding cauk a phawt dingmi a phuan. Sarva Siksha Abhiyan Lawngtlai District nih kum thonghnih le hleili academic session ca i cozah sianginn kai ngakchia hna cawn ding cauk a phawt ding cu cachuah Cachuah tuah in an tar. Hi kong i LMG lamkal nih Pu Si Lawm Sang Zual District Project Coordinator a hmuhton lioah hitihin cauk phawt ding kong cu a chim. SSA Mission Lawngtlai District nih cun cozah sinin kal sianghngakchia sinah kum thong hnih le hleili academic session caah cawn ding cauk a phawt ṭhan lai i Private share-in belte ahcun phawt a si lai lo. Kan phawt lomi cawn ding cauk hna cu nu le pa hna nih fale caah cawkpiak cio dingin kan in nawl hna. SSA Mission nih cawn ding cauk a phawt ding hna hi Mizo medium sianginn ca lawnglawng ah a si lai i tangkhat caah Mizo pakhat, Mizoram English Reader pakhat le Mathematics pakhat, Tanghnih caah mizaw pahnih, Mizoram English Reader pahnih le Mathematics pahnih, tangthum caah mizaw pathum, Mizoram English Reader pathum, Mathematics pathum le Environmental Studies pathum le tangli caah mizaw pali, Mizoram English Reader pali le Environmental Studies pali an si lai. Cun tang nga cawng lio caah Mizo panga, Mizoram English Reader panga, Mizoram English Grammar panga, Mathematics panga, Environmental Studies panga le Mizoram Hindi panga, tangruk caah Mizo paruk, Mizoram English Reader paruk, Mizoram English Grammar paruk, Mathematics paruk, Science paruk, Social Studies paruk le Mizoram Hindi paruk, Tang sarih caah Mizo pasarih, Mizoram English Reader pasarih, Mizoram English Grammar pasarih, Mathematics pasarih, French Everyday Science pasarih le tangriat caah Mizo pariat, English A Course Book pariat, Literature Reader pariat, See Workbook pariat le Mathematics pariat edop an si lai ti kha LMG nih kan theih. Pu LS Ramdinglian Central Oil and Secretary bike cu feri khanghpiak a si. February nili zaang suimilam paruk le cheu le pasarih karlak ah Lawngtlai Bazaar KTV zan building pawng i chiahmi Pu LS Ramdinglian bike number MZ072227 cu feri khanghpiak a si. Hi zaan i Lairam Media Group Committee meeting a ṭhu ding i hngalh lioah caan sau lo te chungin bike hi a um lo tiah hngalh a si hnu in Lawngtlai AOC sang lei ah Kawl Hall colh a si i Lawngtlai Chi le AOC Rika hrawng Pu Bi Lal Hnin Lian workshop pawngah a kangthu deng cang in hmuh a si. Lawngtlai Police Station ah a rianrangnak in First Information Report pek colh a si i Lawngtlai palek teiman thluk teiman thluk fah ruangah February ni sarih khan misual hi tlaih khi a si. Hi thil a tisualtu hi Lalchan Him son of Sui Hliang late fapa AOC Sang Lawngtlai a si. Thawngthar tin tuah lio ahhin cozah lei nih zeitindah a konglam an ceih ti le thil sual a tuahtu lei le bike ngeitu chung le hi an i ngaithiam maw ti kha hngalh man a si lo. Pu Vizir Sang Chief Executive Member Lai Autonomous District Council nih Executive Members nakinvo a phawt. Lai Autonomous District Council Executive Member lakluh nak i pumhnak caan February ni thumi ngeihnak hmun ah LADC Chief Executive Member Pu Vizir Sang nih Executive Member hna Department tinvo hi hitihin a phawt. Pu F. Hrang Duh EM, Zohkhenh awk, Education, Middle Section, SSA concerning Middle School, Art and Culture le Minor Irrigation, Pu H. Chuanom EM, Zohkhenh awk cu Environment and Forest, Information and Publicity le Animal Husbandry and Veterinary a zohkhenh lai i Pu Ti Lal Biak Muan nih Agriculture, Horticulture le Sericulture a zohkhenh lai.

Soil and water conservation le industry a zohkhenh lai. Cun Pu Ti Za Kung Iim nih Land Revenue and Settlement Co-operation le Parliamentary Affairs a zohkhenh lai. CM Pu V Zir Sang nih General Administration, Planning Program and Implementation, Appointment Posting and Transfer, Financial Affairs, Public Work le taxation department hna le chimlangh a si lomi department dang hna a zohkhenh lai. Hi caan i bia a chimnak ah CEM nih cun kei le ka ṭuanpi hawile nih hin ram le mipumpak herhmi kan i pethlu bal hna lai lo. Amah belte mawhphurnak belte kan i pe ti kha kan hngalhpi u law fimhri in kan chim tawn u tiah a ti. Pu SD Laldailo Deputy Chief Whip LADC nih a zung a luah. February ni nga chun suimilam hleikhat ah khan Pu SD Laldailo Sangau South bialtu MDC nih Deputy Chief Whip a si bantukin a zung a luah. Hi zung luahnak program hi amah Pu Lalte nih a hruai i bia a chimnak ah Lai Autonomous District Council Deputy Chief Whip thar nih cun kei caah cun hi post thar hi Pathian nih a ka ruahpiakmi a si caah kaa lunghmuih. Kei ka caah cun dirhmun sang tuk a si. Asinain keimah lawng in cun ram le miphun rianṭuannak ah ka tlamtling kho lai lo. Cucaah cun fimhrin rak ka chim lengmang u tiah a ti. Hi caan ah hin Reverend Si Hrang Zual nih Pathian biakhuannak le thlacamnak caan a hmang i cu hnuah lakphakti ding ṭinak aa pummi mipi nih an ngei.

Council veng mawnghmi nih a suk i vanṭhat ah minung a thimi le hliamkhuai a tongmi an um hraw lo. Theih a si cangka in Lawngtlai palek hna cu a hmun ah an kal i thil tunning an va zohfian i mawṭaw mawngtu hi an tlaih colh pinah phunglam bantukin dantatnak an tuahpiak. Cun hi truck nih hin Jeff V. Rochung tipang Syntax Leader thonghnih tlum pahnih le caanpheu i pummi tipang pakhat, purochum bike Aron five hleiah a inn van cheukhat a suk chih i an rawk pah ngai ti bia hna kha Mizoram palek lei in LMG nih kan theih. Pu Si Ngun Lian Cung Minister of State nih LADC executive member le officer pawl hna bia a cah. Lai Autonomous District Council Executive Members biakamnak February thumi LADC Conference Hall i ngeihnak ah biachimnak caan a hmang i Pu Si Ngun Lian Cung Minister nih cun hi cozah nih hin hngal peng selaw tiah bia ka cah duhmi cu hi cozah chungah hin kan ram le kan miphun, Lairam le Lai miphun hi a himdam awk a si. A ṭhangcho peng, a ṭhancho peng nakhnga hmailei panhter kha hruhchih ko u. Cun ṭuanṭinak Tha ngei hrimhrim u law Executive member pawl nih nan zohkhenhmi department cio kha ṭhanchoter i zuam u law thilthar a chuak hrimhrim awk a si tiah ruahnak ngei u law rianṭuan i zuam u tiah a chim. Bia a chimchapnak ah Minister of State for AH an viti nih cun Mampi khua i farm cu thar thawh ṭhan a si lai i vokpi zakhat zuatnak ding timhtuahmi cu Cozah nawlngeitu lei nih hnatlaknak an tuah cang tiah a ti fawn. Lairam media group nih kan theih ning ah Pu Si Ngun Lian Cung hi kan hmai February nilei riat i Yanglai Association General Conference a voi sawmhnih paruknak Bachuanpi khua i a um ding ah chief guest a si lai ti a si. Pu HC Thuam Kung Headmaster L4 Primary School Chu Laksawng hmuhmi lawmhpiak a si. Lai Autonomous District Council Award hmumi Pu HC Ṭhuamkung L4 Primary School Ṭu Headmaster cu Primary School Head Primary School Teacher Association hna nih an conglawmh i robitial le tangka sangkhat, Mizo rel ningin singkhat an pek chanh.

Kung nih lunglawmhnak bia a chimnak ah hi thil ka hmuhmi hi PSDF, PSDAE ka ṭuanpimi hna le LADC lei kan hotu, nawlngeitu hna le a hrampi le a donghnak ahcun ngandamnak a ka petu Pathian ruangah a si tiah a chim. Pu Si Ngun Lian cu Minister of State a sinak cu ruah he in lawmh a si. February nili zanlei suimilam pakhat le cheu ah khan Pu Si Sang Hmuak le a unaule nih an unaupa Pu Si Ngun Lian Cung Pathian le mipi thawng i Mizoram cozah thar ah Minister of State lailai a hung si hi lawmh tuk a si a si an ti ruangah Pathian sin i lunglawmh bia chimnak ruai tuah in Pu Si Sang Hmuak in electric veng Lawngtlai ah lawmhnak caan an hmang. Hi caan hi Pu Si Sang Chung Lawngtlai Bazaar Sang Village Council President le Pu Si Ngun Lian Cung Minister of State unaupa a simi nih a hruai i Reverend Ram, Ram Din Maw Executive Secretary Lawngtlai Area Baptist Church of Mizoram nih Pathian biachimnak an ngei. Cun Minister nih hin biachimnak a ngei i Mizoram Legislative Assembly member le Minister of State a si khawhnak hi Pathian le mipi ṭhatnak ruangah a si. Pathian sinah le mipi nan cungah kaa lawm taktak a ti. Bia a chim hnu ah hin Reverend Si Hrang Zual, Lawngtlai i College Sang Bialtu, Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu nih bawng malsawmnak bawng malsawm thlacamnak in hi lawmhnak caan hi a ṭin. Zanlei suimilam pathum in ruai ṭheh colh a si i mipi tam ngaite nih Pu Si Ngun Lian Cung Minister a si lawmhnak rawl kho hi an dum hna. Lairam media group Lawngtlai kum thonghnih le hleili in thonghnih le hleiruk chung hruaitu ding thim a si. February ni ruk zinglei suimilam pasarih ah Lairam Media Group General Meeting anmah zung Lawngtlai Bazaar ah ṭhut a si i kum thonghnih le hleili in thonghnih le hleiruk chung hruaitu ding caah hi hna hi thim an si. Chairman ah P.K.R. Chingpui, Vice Chairman ah Pu Thangcem sang Secretary ah LH Lal Hmun Mawi, Assistant Secretary ah Salai R La Hnim, Finance Secretary ah Nungak Biak Siam, Treasurer ah Pi Za Iang, Advisor ah Pu Ti Za Ku, Pu R Sang Kam, Pu Ti Ti No Hmung, Pu Si Ngun Lian Cung te hna an si. Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu nu bu civui a voi hleinganak Lawngtlai Bazaar Khrihfabu ah an hmang. February niruk in nikua tiang awh lai Lairam Jesuh Khrih Baptist Khrihfabu nu bu civui lian hi Central Church Lawngtlai Bazaar nih a tlun i thawngthar tim tim lio ah hin civui a zomi hi zeizah dah an si ti kha hngalh khawh a si rih lo. Exodus dal Sawmthum pathum caang hleili na sinah keimah ka kal lai i teinak kan pek lai timi bia hi civui biapi a si i Reverend Aa Khawl Rimawi Aizawl Pastor Bial bialtu cu speaker ah hman a si. Atu ṭam kum thonghnih le hleithum in thonghnih le hleili kal lio ahhin Khrihfabu nu bu hruaitu ah hihi hi hna hi an um i Chairman ah rawngbawltu T.T. Thlia Zing,

Kum liamcia i an rak ceih cang bantukin Lai Idol, Lai Hlasa Thiam kawlnak tuah siseh tiah hnatlaknak a tuah i Organizing Committee a dirh colh. Organizing Committee Chairman ah Pu Si Lawm Sang Zual, Vice Chairman ah Pu Ke Hre Kung, Secretary ah Pu Salai Arla Hnim te hna a thim fawn. Cun member ah Pu Ui Lian Van Ceu Uk, USA, Pu Ti Za Pu, Pu Si Za Than Lian le Pu Lal Hlei Lawngtlai te hna chiah an si fawn. A caan hi April ni hlei nga kum thonghnih le hleili in thawk a si lai. Disaster Management kongah committee ṭhut a si. February nili in ninga tiangah khan Disaster Management kongkau Serchhip ah Deputy Commissioner le Superintendent of Police Serchhip District Ṭangṭi timhtuah in committee ngeih a si i Lawngtlai District Aiawh in Pu Than Or Inspector of Police cu fial a si. Gauti in Additional SP Pu Patha, Saiha in Pu Sap Sang SDPO hna zong an i tel fawn. Hmun dangdang in a rami hna nih hin cikhat lo i chiatnak a tlun tik i i ralrinnak kong an cawn i ralrinnak kong cawnṭinak an ngei. Pu Mah Lian Cinzah nih Lairam Media Group tangka in a bawmh ṭhan. Tlangpi khua Myanmar, Canada ram i ralzami khuasa Pu Mah Lian Cinzah nih Lairam media group Lungtlai cu India tangka thong ngai in a bawmh. February ni sarih in Nalem-ji lamkal nih amah a komhnak ah Pu Mah Lian Cinzah nih cun Laimi phun runvennak ruang i LMG rianṭuan hi ṭha ka ti tuk ruangah Lungtlai ka ratnak cu a si tiah a chim. Amah hi Anti-Communist Freedom Party ah khan Pu Hrang Nawl hrihruainak tangah kum zeimawzah underground in khua a rak sami a si in kan hngalh. Cun Januar thla khan USA rualung pawl nih LMG hi US dollar zangah in a rak bochan i Pu William Van Ceu Uk nih Aizawl ah LMG chairperson PKR Chinpui kut ah a rak pek cang fawn. Laimi phun dawtnak ruang i a bochan Lai miphun Lai miphun dawtnak ruang i an bawmhchanhnak tangka hna hi LMG hruaitu nih an theih tikah an i lawm taktak i bawmhchanhnak tangka a pemi vialte cungah lunglawmhnak bia a thar in an chim. Thawngpang thar donghternak lai thawngpang thar tlangpi. Lai Autonomous District Council a ṭamkuarnak i MDC pakua hna cu zumhumnak biakam tamin executive member ah lakluh an si. Pu Vilzir Sang Chief Executive Member Lai Autonomous District Council nih executive members hna tinvo a phawt. Pu Si Ngun Lian Cung Minister of State nih LADC executive member le officer pawl hna bia a cah. Lairam Media Group Lawngtlai kum thonghnih le hleili in thonghnih le hleiruk chung hruaitu ding thim a si. Kha vialkhatu zarh chung thawngpang thar kan kan phuan khawhmi cu a si. Zarh no ah kan i tong te hna lai. Sama?